Ык буенда гына утыра өй һәм инде ул килә торган өебезгә бергә чыккан вакытлар да булды инде. Шушы баланнардан ул теге бүкәнләп инде нитеп куеп, кышка инде әзерләп куеп, шушыннан бәлешләр пешереп, шушыннан кыш буе кешеләрне сыйлый торган иде инде ул. Безгә дә алып килә торган иде инде әниләргә. Һәм менә шул ягы тагын аның истә калган. Әни минем директор булып эшләде бит инде Чакмак мәктәбендә һәм Гөлидиамал апаны Гел чакыра торган иде инде очрашуларга, шул хәтле тәэсирле, матур чыгышлары белән безне гаҗәпкә калдыра торган иде инде бу Эльзира апа. Һәм шушы җор телле, шаян табигате, менә шушы сүзгә осталыгы мине олы табигый да күчкәндер дим аңа. Һәм инде аның турыннан сүз чыккачтын, аның әбисе турында Фоатов абыйның, Миңнеямал әби турында да сүз әйтеп китмичә булдыра алмам мин. Чөнки мине дә тәрбияләп, Үстерде дияргә була инде аны. Миннеямал әби бездән күрше булып кына яшәде инде ул һәм шушы әбигә әни мине гел кертә торган иде. Балалар бакчасы эшләми торган вакытлар булды инде, йә чөгендергә китә торганнар иде тәрбиячеләр, йә шунда берәр ягулык булмый торган иде, эшләми торган вакытларда әни мине Фоат абыйның әбисенә кертә торган иде. Мин һәм Равилә. Һәм минем шул истә бик калган шул хәтледә менә дини карчык иде ул, намаз укый торган иде. Һәм менә икмәккә хөрмәте менә шул хәтле минем истә калган бала кешесенең исендә кала икән, ашъяулыкка ипине кисә торган иде теге ашарга әзерләгәндә инде калган теге Шул хәтле теге өйләрен, балчыкларын бисмилла әйтеп авызына каба торган иде. Менә шушылар минем бик исемдә калган. Һәм шул хәтле мәрхәмәтле карчык иде ул. Һәм әни инде кич белән сыер сава торган иде. Мин алдырганмын инде әниләргә сыерны, сөт дип елаганмын инде. Һәм кич белән сөт кертә торган идем Миңниямал әбиләргә. Һәм шунысы ни гаҗәп аның, беркайчан да ул банкага буш чыгармады. Менә болар минем балачак хәтирәләрем. Һәм Фоат абыйның инде үзенә килгән вакытта, Фоат абый бик тә ярдәмчел, кешелекле кеше. Менә аны шул әбисеннән килгән сыйфаттыр дим мин аны. Кайчан гына күрмәсен ул мине, урамдамы-монда, эштәме, һәрвакыт хәл-әхвәлләрне сораша ул. Берәр ярдәм сорап мөрәҗәгать итәсеңме, киңәш сорап мөрәҗәгать итәсеңме, һәрвакыт ул ярдәмгә дә әзер. Киңәш тә бирә ул, бик төпле киңәшләр бирә. Без инде аны Чакма халкы менә авылдашыбыз булуы белән чын мәгънәсендә аның белән горурланабыз. Һәм Фоат абый, менә соңгы чыккан менә шул китабыгыз, Әйләм әүлиясе дигән, бик яратып укыдылар моны укучылар. Менә минем кулдан гына да Ничә укучы алып укыгандыр аны, белмим, бик яраттылар. Димәк, менә шундый матур әсәрләр язуыгызны дәвам итегез, сезгә инде киләчәктә зур уңышлар телим, әлбәттә инде, бәхет һәм сәламәтлек.
Дә балалар белән әдәби-драма түгәрәге оештырдым да, эзлим-эзлим, укучылар белән куярга бер Әсиргә таба мин. Чыннан да бик юк инде ул. Хәзер Фоатка әйттем, Фоат абый, мин әйтәм, языгыз әле менә шундый бер әсәр, балалар өчен, укучылар өчен куярлык булсын, аларны җәлеп итәрлек булсын дип. Шуннан озак та үтмәде, ул язып китерде миңа шул әсәрне. Һәм без шул әсәр өстендә эшләп, аның ике Беренче өлешен бөтенләй әйбәтләп эшләп, Минзәләгә республика күләмендә булган смотрга барып, икенче урынны алып кайттык, диплом белән бүләкләнеп. Менә әле генә сез, бу инде икенче группа, бик тиз, ашыгыч арада гына эшләргә туры килде болар белән. Әле алар яңа гына керешеп киттеләр бу әсәргә, менә бер өзеген шул әсәрнең карарыгыз. Аннан соң озак та үтмәде, ул аның икенче өлешен язды. Әсәр бик эчтәлекле, җәлеп итә торган. Без инде бу балалар белән менә бөтенләй алдагы елда шул әсәрне эшләп бетерү турында уйлыйбыз. Мин менә бик рәхмәтле шул, димәк, миңа инде аттестация үтәргә дә бик ярдәм итте ул, ул вакытта шул әсәр. Дипломга лаек булып, шулай итеп мин аны үтеп киттем ул вакытта. Та. Аннан соң менә мин инде әзрәк Фоатның менә бу Әдәм әүлиясе дигән китабында Зөбәйдәнең күңел дәфтәре дигән әсәре турында әйтеп китмәкче булам. Моңарчы татар әдәбиятында мин мондый әсәр очратканым юк иде. Бу әсәр Чыннан да, Көнчыгыш, Көнбатыш, чит ил язучыларының әсәрләрен бик күп әсәрләр укыган бар. Безнең әсәрләр алардан бик нык калышалар иде шул ягы белән. Безнең әсәрләр идеягә буйсындырылганнар. Бер максат куя язучы алдан ук, шул идеягә буйсындырып яза иде. Ә бу әсәр шундый психологик, кеше Нең өйрәнү, аның күңел серләрен, аның йөрәк серләрен өйрәнү менә ничектер шундый җәлеп итә торган үзенчә бер әсәр бу. Сөйләп чыгарыгыз әле, дисәгез, тулы иттереп, берничек тә сөйләп бетереп җиткереп булмый моны. Ни өчен дигез, чөнки менә Яхин лекцияләрен тыңлаган кешеләр белә, Альберт Яхин иң башта ук әйтеп куя инде, Хискә корылган әсәр. Әсәр шундый булырга тиеш, ул җәлеп итәргә тиеш, хискә корылырга тиеш. Шул язучы бирергә теләгән никадәр хис тирәнрәк, аны шулкадәр сөйләп булмый тел белән. Менә шуңа күрә бу әсәрне менә мин куркам, аны анализлап сөйли башласам да, мин Ар язучының әйтергә теләгән фикерләрен, аның шундый тирән мәгънәсен сезгә биреп җиткерә алмам бит. Моны укып чыгу үзе тормышта, мин әле хәт сездән укыдым инде, чыгу белән, әле һаман шуның сөреме белән менә уйнымыйча, хыялый кеше кебек йөрим әле мин. Олы малаемнан башлыйм әле, Айдардан. Нәкъ үзе шикелле, сипкелле, тик тормый торган. Бәләкәй чагында да шулай булдымы икән, Фоат абый? Тәртиптә микли инде? Ә? Тәртиптә микли инде, тәртиптә микли инде. Бер урамда яши башлыйк та, бергә кайтабыз Айдар белән бервакыт. Шуннан, Кая барасың, дим инде, унынчы класста. Менә, ди, медицинскийга барырга инде исәп, ди. Ну, ди, шул математикадан интектерә бит инде Людмила Вячеславовна, ди. Элек аттестаттагы билгегә карыйлар и бит инде. Өчле дә өчле инде, ди, гел булдырып булмый инде, ди, иң беренче шуны алгачтын, ди, карыйлар бит инде, ди. Бер кайтты бу сөйләп, ике кайтты, шуннан Селезнёвага әйттем инде. Мин әйтәм, медицинскийга барам, дип әйтә Садриев. Математикасыннан карап кара инде шул аттестатын, карыйлар бит инде. Менә, ди, экзаменны ничек бирер, ди, карарбыз, ди. Алай-тегә куям да димәде, куймыйм да димәде. Яңадан аттестатны алгачтын Айдарның Карим математикадан дүртле. Димәк, әле шул яктан да өлеш бар. Менә чынлап та максатка ирешүчән кеше икәнлеге үз алларында, менә аларны өч баласын да Теге шаян булсалар да, аның икенче малае инде Булаты шаян дип мин аны берничек тә әйтә алмасим, ансы гел икенче характерда. Әни ягынарак та тарткандыр инде, Сәйдәнур кеүек басынкырак булды. Тормышта үз максатлары булды, кешегә иярмәделәр, үз фикерләре булды. Һәм өчесе дә бик әйбәт укып, икесе инде аның, Ландыш белән Булат, Мәктәпне медальгә бетерделәр. Айдар, үзе сайлаган профессияне, безнең хатын-кызлар өчен иң кирәкле булган гинеколог булды. Бүгенге көндә Әлмәт шәһәрендә эшли. Ландыш бөтен фәннән дә әйбәт укыды. Бәлки, өйдә Әзрәк юнәлеш бирелгәндер. Ул инде бухгалтер, учет эшләренә төгәлрәк булды микән? Финанс институтты бетереп, бүгенге көндә ансы да Әлмәттә эшли. Һәм эш урынында кайда гына эшләсәләр дә, Казанда калды ул башта. Ландыш турында бары тик уңай яктан гына сүзләр ишетелә. Менә заман техникасы булган компьютерда иң беренче хатын-кызлар арасында безнең районда ул эшли башлагандыр дип әйтәм мин. Ә инде Булат, Булатның инде класс җитәкчесе дә буларак, бөтен яктан да сәләтле. Менә кайсы гына фәнне алсаң да төгәл, рәсем ясарга бик нык яратадыр и. Ләкин язучы малае булса да, өйдә инде сочинение биргән көнне бездә газап диләр и инде. Менә иҗат итәргә, язарга, чөнки ул китаптан күчерә белмидер и. Сочинение язганда бит инде тегеннән-моннан җолкасың, үз фикере белән генә, шушыннан артма ди инде минем, әзрәк булды инде, дип китерәдер ич. Аның гомере китаплар белән бәйләнгән.